nti sese wosi wa ma deɛ. ɔfa wọn sɛ mi de ɔba bi bɛ kyerɛ o. sɛ ɛfa awari sɛm no. sisi anuma kò hó busuafo ni nyinaa wi. oh oh fine. wo bibi ayɛ ok baaka si ɛbɛ si date.
aboa ɛdeɛ ne bɛ ba so. ɛbɛ ba so.
ɛni sɛ mi de mi si mi de bɛ tu ɛni ne yɛ apena ne yɛ. yoo ɛni yɛ mi nkoa mi sɛ mpa. Naaso deɛ bɔkɔɔ ekɔm yɛ a na abawa no ɔɔma no eku me. Nso agya, mɛka deɛ asɛm. Ehee, yɛse be panyin adue ma te ma nti. Nti agya, eduru baabi wɔ hɔnom a na mede ahyɛ me ho. Abawa no asɛm no deɛ, me sɛsi a mo mmienu mente mente ase o. Hmm. Wei so ɔyɛ, wei so ɔnyɛ. Ɔɔku me o. Nti wo deɛ, ɛno ho asɛm deɛ, bɛhwɛ aka no. Ɛɛ. Ɛnna na mayɛ se paa. Nti meretwam akɔ baabi koraa me sɛ ne ma mmɔ hwee mfa ha mfa ha yɛnwie wei no prɛko. a wɔ bɛrima mu wɔ bɛrima mu na sɛ asewa te aseɛ. o oh, ate aseɛ.
abusua no nyinaa te aseɛ. biara te aseɛ biribiara da din. Mm, ɛyɛ paa me deɛ awadeɛ deɛ hɛ. Ɛka bi a ɛwɔ sɛ mebɔ no, mɛbɔ. Mɛma wayɛ wedding no ama ɔhu sɛ sikani Don ne wɔfa ase ɛna ayɛ saa wedding. Hɛ, wedding, hɛ, ayi, ayi, ɛfrɛ sɛ akofo ado bɛba bi. Ah, ayi, ayi, ɛfrɛ sɛ Bawumia bɛba. Ah, Mahama nso bɛba.
ne vice no ne vice no ɔbaa no ɔno koraa ma frɛ no ɔmo nyinaa bɛba bi ɛna stars akɛseɛ ma frɛ lewin ɔba bɛ gyimi wɔ aseɛ saa sɛ ɔde ɔwo ne so agyimi ɛna ma frɛ ɛyi yɛfrɛ ne sɛ akabeneza ɔno so bɛba
ɛnyɛ yize
stars ɛba no nyɛ ketewa. Ɛti ɛ wandi se ɔno nso bɛba ɔbɛba aw ɔbɛba. Wayɛ ade papapapapa. Meyɛ wɛɛden no kɛseɛ na mahwie sika ato agu mu na nipa nyina hunu sɛ meme dɔn mewɔ faase ahyɛ no animonyam nti nsuro. Wai wɛɛden ne deɛ ɛbɛyɛ fɛ. Mɛsan fa akonnwa wei so ada wa kɔ fiti sɛ me maame ne papa no firi mu. Ɛn. Wasosɔ mu mu a. Ɔw. Ɛnyɛ obi a ne bɛyɛ de wa yi. Ɔw ne nipa ɛdeɛ. Ti mɛsan ada wa se paa. Nipa ɛdeɛ. Nipa ɛdɛ nso yɛ nwene ne nam. Ɛ mɛti wɔn mi waboa me kwan bebree so. Abaawa yi wɔn na ɔde ne brɛ me. Ɛna agya ɔno ɔɔboaboa me wɔ fie ha. Wɔnyɛ deɛ nanso wɔyɛ. Nipa deɛ yɛnto nipa nto ntwene.
Nipa wɔnyɛ koraa na ɛkwan bi so no wɔyɛ. Nti me nso meda wo ase. Meda ase paa me nso meda wo ase. Nti wɛɛden ne deɛ nsuro.
Nti wei no wɛɛden no ho ayi nti mɛsrɛ kwan na. Na wakɔ

na mo nko susu foforɔ meme se mo nto ngu na ɛdeɛ bɛ nti na ɛdeɛ bɛ obi na kan wɔ se ɛdeɛ bɛ nti na teɛ wɔ sika
ah, mo nto ngu five thousand yɛ sika mɛma mo ama taadeɛ a mo nam a na obi ahunu sɛ dɔn na ɔfa ase n'ani Wai mɛhyɛ wo animuonyam.
Ɔfa yɛn sɛ meka yɛn bɛsrɛ kwan. Yoo. Nti wei yɛ bɛkasa.
Yoo. Yɛ bɛkasa.
Yoo. Na ayi ɛdeɛ bɛ nti na nansɛn o wife yi ne nhu no wɔ ha. Ah, wakae ma sɛn? Ɔse na nse ɔba ha na wo ne no ɛyɛ lie bi a na n'ani ngye ho nti na nanso ɔmpɛ sɛ ɔba. Ɛnde ɛbɛyɛ lie.
Ɔse wotumi frɛ no na ɔse ɔmɛtiatia w'akyi mma wo, ɔmɛtwitwi wo bo so, ɔnkukuru nkɔ adwaeɛ dɛndɛn na ɔkeka nsɛm bebree. Ɛnde ɔbaeɛ so wagye mi o. Ɛna ɔse saa lie no deɛ n'ani ngye ho nti na ɔmma. Ɛna ɔgyimi kaa wei nyinaa.
Ɔkaeɛ no me mangye anni. Ah, eti na mi misa o kura, ma n yɛ ni. Ɛni yɛ ɔba yɛ asɛ, na adwene wɔ fam. Ɛna mi sɛ, nyame wɔ fa deɛ, obi a na wɔ fa ase gye deɛ, wɔn mɛ twitwi, wɔn mɛ masaagye mi nyɛ deɛ. Nti mi nyɛ saa deɛ. Mɛ, mɛ ti hɔ yi, nyɛ obi na dware m'akyi ma mi. Waa hɛ.
Mi a na mi dware m'akyi. Hwɛ, wei deɛ, nfa nyɛ asɛm. Hwɛ, mɛ ti hɔ yi.
Me me ne nipa te a menha no deɛ na ɔyɛ a ne sɛ ɔyɛ aduane na ɔde ahyɛ fridge mu na makɔfa no mɛde wahu ɔyɛ abomu na ɔde ahyɛ fridge mu. Wọn ɔfa deɛ me yere ba wo nkyɛn a me yi eh, adwembɔne bɛn. Adwembɔne bɛn na wɔ me ti. Ɛɛ eh, nti no ɔfa wei ɛnfa nyɛ ase. Hwɛ hwɛ wohwɛ me tiri a adwembɔne wɔ. Adwembɔne nim. Adwembɔne nim. Adwenobɔne biara ni me tirim.

Wama m'abam abu, sika a anka merebɛhwie agu mu nyinaa. Mmaa ne ah.
abam bi fo ani to me, me nti na woyɛ adeɛ no. Saa. Ɛhɛn nti ɔbaa no deɛ me ne ne bɛkasa. Wɔn sɛ mmaa wɔn ho ahome ti. Sɛm na hyɛ me paa. Yɛn deɛ wo deɛ yɛntwa mo na yɛnyɛ deɛ. Meba meba meyɛ kɔɔ bi. Meba twɛn me kakra wae. Hello, Bawumia. Ah, Mahmoud Bawumia. Wedding no mɛmma. Ah, mesrɛ wo. Eh, na sɛ deɛ wɔyɛ yi deɛ. Ofa. Meba, meba.
Mɛmma.